Йокысыннан уянып, тәһарәт алырга тели икән, тәһарәт алырга тели икән, кулын тәһарәт ала торган савытка батырганчы, башта бу кулларын юсын. Башта бу кулларын юсын. Ягъни бу нинди очракта? Әгәр син тәһарәтне берәр савыттан су алып шулай итеп тәһарәт аласың икән. Кулыңны беренче батырганчы башта юырга кирәк. Әгәр син краннан тәхарәт аласың икән, без бит беләбез, тәхарәт алганчы кулны юу ул сөннәт булып тора. Тәхарәт алганчы кулларны юу юу сөннәт булып тора. Бу хәдистән бу хәдистән күрәбез, әгәр син йокыдан торасың икән, йокыдан уянгач, әгәр син краннан тәхарәт аласың икән,

Кая булды сезнең бу кулларыгыз, кая саны куйдыгыз? Йокы, йокы, бүгенге көндә әле галимнәр йокыга дөрес аңлатма бирә алмыйлар. Бу Аллаһның бер могҗизасы. Ничек кеше йоклый, кая аның китә җаны? Шуңа күрә пәйгамбәребез әйтте икән, бу кулның кулларның кая икәнен белмисез дип. Без аны белмибез. Кая булган ул куллар? Әле бит әле башка дөнья бар. Әле җиннәр дөньясы бар, фәрештәләр дөньясы бар, һәм башкасы, һәм башкасы. Шуңа күрә пәйгамбәребез безгә әйтте икән, без моны кабул кылабыз. Без моны кабул итәбез. Һәм шулай ук пәйгамбәребез башка әмерләрен әйтте икән безгә, без аны кабул итәбез. Аңласак тагын, аңламасак тагын. Килә әсәрләрдә Элеккеге вакытта була бер кеше, булган бер кеше, бу хәдисне ишеткәч, тәкәбберләнеп әйтә. Мин үземнең кулларымның кая икәнен беләм, ди төнлә, ди. Мин үземнең кулларымның кайда икәнен төнлә беләм, дип әйтә бу кеше. Галимнәр әйтә, бу кеше көннәрдән бер көнне уяна һәм аның кулы терсәккә кадәр үзенең арткы юлында. Аның кулы терсәккә кадәр арткы юлында. Һәм табиблар гаҗәпләнә, аңа таба алар, ничек аның кулы шунда кергән? Ничек аның кулы шунда кергән? Һәм бу бу пигамбәребезнең сөннәтенә каршы килүнең нәтиҗәсе. Аллаһ бу кешене пигамбәребезнең сөннәтенә каршы килгән өчен шулай түбәнсетә. Шулай түбәнсетә. Һәм кем генә нинди генә кеше пигамбәребезнең сөннәтенә каршы килә икән? Пигамбәребезнең хәдисләрен кабул кылмый икән, Аллаһ аны түбәнсетәчәк. Хәтерлисезме, сез менә укыдык. Көннәрдән бер көнне пигамбәребез килеп керә мәчеткә һәм бер кеше сул кулы белән ашап утыра. Бер кеше сул кулы белән ашап утыра. Пигамбәребез әйтә, сул кулы белән ашама, уң кулың белән аша ди. Уң кулың белән аша, чөнки уң кул белән ашау сөннәт булып тора. Нәрсә ди теге кеше? Тәкәбберләнеп, мин уң кулым белән ашый алмыйм ди. Ягъни, мин сул кулны ашарга иләшкән, ди. Пигамбәребез җавап бирә, Хәм ашый алмаячаксың. Хәм ашый алмаячаксың, ди. Хәм әйтәләр, бу кешенең шушы хәлдән соң бу кулы, уң кулы хәрәкәтсезгә әйләнә. Уң кулы хәрәкәтсезгә әйләнә. Шуңа күрә Пигамбәребезнең сөннәтенә каршы килү, бу бик куркыныч. Бүген безгә җиңел, без әйтәбез, пигамбәребез бит болай эшләмәгән. Пигамбәребез бит фарыз намаздан соң зикр кылган, Аллаһны зикр иткән, сөннәт намазын укымаган шунда ук торып. Пигамбәребез бит сөннәт намазларын өйдә укыган. Пигамбәребез бит мәүлидне уздырмаган. Пигамбәребез бит өчесен җидесен уздырмаган. Пигамбәребез былай кылган, пигамбәребез тегеләй әйткән, менә сиңа хәдис, менә сиңа аят. Аларның бер колакларына керә, икенченнән чыкмый. Юк, аларның колакларына бөтенләй керми. Суммун букмун омюн. Сукыр ишетми, аңламый. Сукыр ишетми һәм сакау. Аңламый. Иләшкән ул шулай кылырга. Әйткәннәр аңа шулай дип эшләргә. Шулай эшли ул, ә сине ишетми. Һәм чынлыкта бу бик куркыныч. Чынлыкта бу бик куркыныч. Шуңа күрә без пигамбәребездән хәдис килде икән, без аны кабул кылабыз. Әйтте икән пигамбәребез масх кылганда аякка аякның өске өлешеннән масх кылырга. Нигә өске өлешеннән әйткән, нигә аскы өлешеннән әйтмәгән? Без аны аңламыйбыз. Без аны әйткән икән булды, без аңа буйсынабыз. Әйе, безгә ниндер э, хөкемнәр аңлатылган, ә ниндер хөкемнәр аңлатылмаган. ниндер хөкемнәр аңлатылмаган. Әгәр дә ул аңлатылмаса да без аны кабул кылабыз. Мәсәлән, Аллаһ Субхану тәгалә Коръәндә әйтә, Хамыр турында. Хамырны эчергә тыйды безгә Аллаһ, чөнки анда нәрсә ди? Зарар ди. Чөнки анда сезнең өчен зарар ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шулай әйтте, тыйды бездән дуңгыз итен ашауны. Ни өчен тыйды? Без аны белмибез. Тыйды икән без аны кабул кылабыз. Һәм шулай ук пигамбәребезнең сөннәтен, чөнки пигамбәребез үзеннән бер нәрсә сөйләмәде. Пигамбәребез нәрсә булса әйтте икән, әмер итте икән, бу кемнән? Бу бары тик Аллаһтан. Бу бары тик Аллаһтан.